Maşalla, güzel olmız. İşleriñiz nasıl? Güzel, canım. Allağa çoq şükürler olsun, güzel. Hastalanmay yüremiz, sizler de hasta olmañız. Zuriye oca, ya siz öz balığıñıznı nasıl hatırlaysıñız? Menim balalıgım qızar, biz ailede altı bala edik. Şimdi öyle aileler pek az. Bizde altı bala, dört qız, eki oğlan edi. Çoq şamatalı öyle qoranta. Bizim epimizniñ öz vazifemiz bar edi. Meselâ, men birinci sınıfta olğanda indi salıqlar yumağa maña edi. Sizler yuvasızmı salıqlar? Kimerde? Ana, amma o bizim işimiz edi, tatamlar ciştirmağa, olar büyügen soñ endi biz em ciştiramiz, em savut yuvamız, tatalarımız daa başqa işler yapa ediler. Amma er vaqıt ana-babamızğa azbarda, bostanda, evde yardım etmege tırışa edi. Em eñ güzel bilesiz ne hatırlayım, bizler bala olğanda, o zaman internet yoq edi, episi balaçıqlar aqşam çıqa edik azbarğa, malemizge oynamağa. Ve işte öyle er kün oyunnen, işte şeyin keçire edik vaqtnı, qomşu balaçıqlarımıznen ale daa biz bir birimizni tanıymız, dostlaşamız. Mektepten kelgen soñ tez tez ev vazifelerini yapqan soñ, ev vazifelerini de işte savut yumaq, cıyıştırmaq yapqan soñ biz aq qazana edik azbarğa çıqıp oynamağa, sokaqqa. Çoq meraqlı şeñ keçti balalığım. Biz şın pek çoq şiirlerni ezberleymiz. Ya siz balağıñızdan bir de bir şiirni hatırlaysıñız? Elbet, canım. Bizler de çoq ezberley edik şiirler. Em men mektepte yahşı oquy edim, pek seve edim oqumağa. Atta başlanğıç sınıf men alâce olıp bitirdim başlanğıç mektepni. Çoq hatırlayım, amma bilesiz ne eñ çoq aqlımda qaldı, onıncı sınıfta men oquğanda bizde qırımtatar tili başlandı ders, endi birinci yıl o vaqıt qırımtatar tili, eee, uzaq yıllarda Uzbekistanda. Qırımtatar tili olğanda, işte, bizler, talebeler, bir kontsert özlerimiz yaptıq ve pek aqılımda qaldı, qalaylı qazan içinde yırnı men, biz ezberledik, atta rol oynadıq, men kelin rolini canlandırğan edim o zaman, böyle, o aqılımda çoq qaldı, qırımtatar tilinde şiirler, yırlar ezberlegenim. İnsannıñ eñ meraqlı devri nasıl, balalıq, ösmürlik, ğurunta qurğan vaqıt ya da qartlıq? İnsannıñ eñ meraqlı devir, o, bahtlı devirdir. İnsan özüni qayda bahtlı duysa, sezse, o, odur. Meselâ, balaçıq olğanda bizlerde mesüliyelik, otvetstvennost, pek az edi. Ve çoq bahtlı edik. Ösken sayın, universitette oquğanda, işte, ya da evlengende, endi, elbette, o vaqıtta da pek güzel, meraqlı şeyler ola edi, amma mesüliyet de bar. Eger becerip olsañ o mesüliyetni, bahtlı özüñ duysañ, o pek meraqlı vaqıt. Asıl er bir devirniñ güzel vaqıtları, güzel, meraqlı yerleri bar. Bizlerge tek tapmaq kerek olarnı. Mektepte nasıl filmlerni seve ediñiz? Mektepte men pek seve edim matematika, coğrafiya dersini seve edim, himiya, biologiya, qırımtatar ana tilini pek begene edim, pek seve edim. Atta o dersni pek çoq sevgenim içün men mektepni bitirgende, Tek qırımtatar ana tilin ocası olmağa istey edim ve universitetke o yılı kirgen edim, oqudım. Şimdi de qırımtatar tilin ocası olıp çalışam. Balalarıñız ve qorantıñız aqında tarif etiñiz. Menim ailem, doğrusını aytsam, qızçıqlar, men endi Qırımda evlendim. Eee, men özüm köçtim anamnen, babamnen, menim ömür arqadaşım özü işte ana-babasınen köçti. Biz uzaq, işte biñ doquz yüz seksen yedinci seneleri Moskvada çoq böyle mitingler yaptıq, işte Vatanını talap etken mitinglerde tanış oldıq. Biz Bağçasarayda evlendik. O vaqıt Bağçasaray rayonında birinci toylardan bizim toyumız edi. Ve Bağçasarayda biz evlengen soñ, Allah Taalâ başta bizge bir oğlançıq hediye etti, İbraim adı, soñ Muhammedimiz oldı, soñ üçünci oğlançığımız İmran bar bizde. Üç oğlunnıñ ana-babasımız biz. Ve mende olar büyüdüvler, cancıqlarım, var endi balabanlar. İbraim oğlumız, o eki universitet bitirdi, evlendi. Mukammed oğlumız şimdi oquy da, magistraturada oquy Kyivde. Ve İmran oğlumız on birinci sınıfnıñ talebesi, o keçti on birincige, bir yıl oquğan soñ o da mektepni bitirecek. Böyle bağlı ailemiz bar. A, bu İbraim oğlumız evlengen soñ, işte, bizde daa eki torunçıq bar, beş yaşında İsmail ve üç yaşında Lütfiye qızçığımız bar. Siz torunlarıñızğa eñ esası dostunız ya da bir daa? Elbette, men olarğa dost olmağa tırışam. Atta dostluq ne olğanı da ögretem. Meselâ, men olarğa aytam bir şeyler ve tenbeleyim, baqıñız, balalar, bu sır, bunu kimsege aytmaycañız. Ve men sınap baqam, olar bu sırnı başqalarğa aytarlarmı, yoqmı. Yaqında bir surpriz yaptımız. Ballon bar dı, ballon şarik, içine suv toldurdıq, unğa azçıq kakao qoştıq, onı bir krem kibi yaptıq, Bu balonnı tortqa oşattıq. Amma ayttım, bir kimsege aytmañız, bilmez. E, olar aytmadılar, aytmadılar. Ve qarbabamızğa çıqarıp, istedi bu tort kibi kessin, anda suv aqacaq soñ. Amma beceremadıq, balonnımız yerge çüşti. Dava-babamızğa yetkizip olamadıq. Amma, maşallah, başta olar tırışalar, anda suv-buz toldurıp demege, vay, ya bu sır edi pek, tamam, bir kimsege aytmaycamız, deyler ve aytmaylar. Ya siz olarğa masallarnı oquysıñız? Oquymız. Bilesiz, men olarğa pek çoq. İslâm tarihinden masal kibi işte peyğamberleriñ hayatını, İslâm tarihını añlatam, qırımtatar tilinde masallar aytam. Amma, doğrusını aytsam, yuqlatmağa yatqızğanda degil. Çünki men olarnı yuqlatmağa yatqızğanda eger masal aytsam, olar aksine daa ziyade işte çoq tüşüneler o masalnı. Meselâ, bir kere mende, bizde bilesiz nasıl oldı, men añlatam olarğa masal, Qan, eta, han deyim, han, pek qızğanıç han bar edi. İsmailçigim soray, o vaqıt daa üç yaşında edi. Beta, o burundan aqan han dey? Yoq, oğlum, deyim, bu qan. Amma han deyim, o ükümdar başı. A, başım, dep, başımnı köstere. İşte olar, olarğa añlatqanda, onı köz ögüne ketireler, canlandıralar onı. Onıñ içün ondan soñ biz çoqusı telefondan Quran qoyamız, olar yuqlaylar öyle, amma masallar çoq aytamız, çoq aytamız, bileler öyle meraqlı ikâyelerni, tarihni. Eñ sevimli masalanıñ barmı? Mendemi? Ebet, men pek sevem destanlarımıznı, Arzı qız aqqında. Seniñ içün qoydılarmı Arzı adını? E, Arzı qız içün. Arzı destanı sevem. Bar, çoq güzel masallar bar, sevem. Ya siz torunlarıñızğa nasıl terbiye bermege tırışasıñız? Men, biz bilesiz, biz. Balalarımız, işte, torunçıqlarımız nasıl insan olğanlarını istegenlerini şimdiden aşlaymız. Terbiye etmek, o nedir, qızçıqlar? O, bir güzel şeyni añlatmaq, bildirmek, sevdirtmek, aşlamaq. Meselâ, biz torunlarımıznen, biz pek isteymiz olar güzel musulmanlar olğanlarını. Ve oyunnen, añlatqandan ğayrı daa oynaymız. Meselâ, böyle oynay, oyun oynaymız. Kim yarattı, men sizden sorayım, siz cevap berecesiz, adam, insan ya da Allah, yahşımı? Meselâ, Arzı, otnı kim yarattı? Allah. Maşallah, doğru. Zera, dolapnı kim yarattı? Adam. Adam, maşallah. Arzı, telefonnı kim yaptı? Adam. Doğru. Ya tavuqnı kim yaptı, Azera? Alla-a-ah! Maşalla, köresañ, öyle bizler oynaymız. Biz pek isteymiz, olar qırımtatar tilini güzel bilsinler. Er vaqıt olarnen qırımtatarca laf etmege tırışamız. Soñ, meselâ, oynaymız. İsteseñiz, şimdi de siznen de oynayıq. A arifke nasıl sözler, qırımtatar tilinde nasıl sözler bilesiz? At,

Al, ala. Ala, maşalla. Siziñ dostlarıñız laf etelermi qırımtatar tilinde? E, kim laf ete, kim laf etmey. Mende da bir nındırsız. Alter. Maşalla, canım, maşalla. Na, olarnen oynasañız, sizler, maşalla, qızçıqlar, sizler güzel bilesiz ana tilini. Amma dostlarıñıznen de böyle oynasañız, olar da begenerler. Ve bayağı ana tilimizde sözler ögreneler. Ya da meselâ, men antir ayttım, ne, arzı, endi r arifke men söz aytam. Resim, m. Zera, m arifke? M, mışıq. Mışıq. Q, arzı. Q, canım, qaytar. Qave. Maşallah! Biz pek isteymiz olar. Vatanperver, milletsever devletni quracaq insanlar olsunlar. Biz evde olarnen miting oynaymız, alamız mavı tamğalı kök bayrağımıznı ve Vatanımıznı talap etemiz. İşte olar evde onı köreler. begeneler ve inşallah büyügen soñ elbette olar öyle insanlar olmağa tırışırlar dep ümüt etemiz. Biz pek sevemiz, olar, isteymiz olar işkır olğanlarını. Yaqında men olarğa özlerine omlet pişirdim. Beş yaşında İsmail özüne, üç yaşında Lütfiye özlerine omlet pişirdiler. Er şeyni başından soñunacız. Pek isteymiz olar öyle Merhametli olğanlarla biz er şeyni paylaşamız. Meselâ, olarğa ketirirler dondurma. Elbette, dondurmanı bütün aşamağa olur, mümkün. Amma olar böleler, soñ men bölem, men yarısını olarğa berem, olar maña yarısını bereler. Böyle er zaman paylaşmağa, bölüşmege ögretemiz. İnşallah güzel insanlar olurlar dep ümüt etemiz. Halq olaraq ne belgiley? Halqnı, halqnı, halq millet kibi ne belgiley? Olar, nu, o, birinciden din, birinciden din, işte dinimizni bilmek kerekmiz. Ve Alla aytqan şeylerni yapmaq kerekmiz. Ekinciden, til, tilimizni bilmek kerek. Millet eger tilini bilmese, bilmeymen, men qırımtatarım ve rusça laf etsem, o çirkin. Tilimiz mutlaq bilmek kerekmiz, canlandırmaq kerekmiz, kitaplar oqumaq kerekmiz. Tarih, tarihnı bilmek kerekmiz. Adetler, bizim adetlerimiz bar. Onı bir kimse bir zakon kibi yazmadı, amma halq içinde bu şeyni yapsan, o çirkin, bu şeyni yapsan, o güzel dep sayılsa, işte bu adetlerni bilmek kerekmiz, çirkin şeyler yapmamaq kerekmiz. Medeniyetimiz bar, pek zengin, güzel medeniyetimiz bar. Onı bilmek kerekmiz. İşte bu er şeyni er bir qırımtatarı yapıp olsa, milletimiz yaşacaq, milletimiz ölmeycek, ğayıp olmaycaq, inşallah. Birlik, bu ne? Birlik, beraber bir şeyge quvanmaq, beraber bir şeyge, bir problemalnı çezmek, birlik, ailede olmaq kerek, Ufaçıq olsa da, amma ailemizde birlik olmaq kerek, sınıfta birlik olmaq kerek, milletimizde birlik olmaq kerek. Em Allağa çoq şükürler olsun, bizim milletimiz birlik. Çünki çoq problemalarını çezdik bizler. Meselâ, biñ doquz yüz seksen yedinci, seksen sekizinci seneleri çoq qırımtatarlar özleri köçmege başladılar Vatanğa. Eger o, biz o vaqıt yapmağan olsaydıq, bir Alla bile, biz asıl Qırımda yaşar edikim o zaman. Amma birlik oldı ki, çoq adam başladılar Vatanğa avdet etmege ve Allağa çoq şükürler olsun, bizler bugün Qırım toprağımızda yüremiz, baba-dedelerimiz, hanlar yaşağan yer topraqta yaşaymız. Birlik o, İşte, beraber er vaqıt, elbette, bizim milletimizde daa qavice birlik olsa edi, biz daa çoq şeyler yapar edik. Birlik bu güzel şey. Beraber tek külmek, şenlenmek degil de, problemalarnı da çezmege o birlik. Ya vatanperverlik bu ne? Vatanperver. Vatanı sevmek, milletni sevmek şeyler, o eñ bir qırımtatar da olmaq kerek, kerekli, kerek şey, men öyle tüşünem. Dem aytqan kibi, men qırımtatarmın ve tek rusça laf etsek çirkin, men musulmanım ve islam dinini bilmesek o çirkin, men milletke faydalı olmasam o. Ne keregi bar? İşte, vatanperver, milletsever o, er bir qırımtatarnıñ, mına, fleşka bar da, aytalar da, fleşkamız olmaq kerek, er zaman bizler öyle Vatanımızğa, milletimizge faydalı olmaq insanlar, tırışmalı olmaq kerekmiz. Züleyha Cavit, bizim eñ soñki sualimiz, Biz kibi balaçaqlarğa nasıl ayat dersini bermek ister ediñiz? Siz kibi balaçıqlarğa eñ evelâ bilgili, oqmuşlı insanlar olmaq kerek. O, men şimdi, meselâ, institutta oqup ta diplomım bar degil, kerçekten oquğan insanlar olmaq kerekmiz. Sizniñ nesiliñizge, baqıñız, şimdi böyle ayat degenşe, işte, qartlar öle, gençler öse, balaçıqlar soñ, milletniñ kelecegi sizniñ eliñizde olacaq. Sizler nasıl davransañız, öyle milletimiziñ tarihı yazılacaq. Eñ evelâ oqumuşlı ve bilgili olmaq kerek, kerekmiz, kereksiñiz, çünki bizim milletimiz bilgili millet. Soñ tevsiye eter edim, merhametli, küler yüzlü er vaqıt olmağa, çünki öyle insanlarnı er kes seve, er kes seve, küler yüzlü, merhametli insanlar. Tevsiye eter edim, siz kibi balaçıqlarğa faydalı olmağa, o, yaşıñızğa köre. Şimdi evde, sınıfta büyügen soñ milletimizge, Büyügen soñ ümmetimizge er zaman fayda ketirse insan, ondan o bahtlı ola. Epimiz bizler bahtlı olmağa isteymiz, amma fayda ketirgen insan er vaqıt bahtlı. Faydalı olğanlarını tevsiye eter edim. İnternette azca oturmaq kerek. Maña öyle kele. Şimdiki sizler oturasızmı internette çoq? Oturasız? Yoq, oturamız. Çoqmı ya da az? Amma ana bizge mümkün demiy. Oturaylıh, şimdi ise ana biziñ er işini aldı ve biz oturamız yolda dostlarnen oynayımız bütün künlernen. Gözel, maşalla. İnternet, baqıñız, bilesiz, er bir şeyniñ faydası da, amma çoq ne etseñ zararı da olmaq mümkün. Meselâ, pıçaq. Pıçaqsız biz aş pişirip olamamız, bir şeyler kesip olamamız. O, pek kerekli şey. Amma pıçaqnı başqaca, işte, adam öldürmek te mümkün, ne? Mına bu internet de, yazıqlar olsun, şimdi pek o, yaramay, bir hastalıq kibi, pek çoq balalar, atta balaban adamlar bile internet içinde yaşaylar. Amma o, endi zarar. İnternetten biz faydasını almaq kerekmiz. Elbette, ana-babañız oynamañ demezler, amma eñ evelâ dersler azır olmaq kerek, evde bu er şey yerinde olmaq kerek, soñ oynañız. Bu da bir motivatsiya balaçıqlarğa olmaq kerek. İnternette aqşam oynamaq içün men bunı, bunı, bunı yapmaq kerek. Yapqan soñ kim bir kimse sizge yoq oynama demezler. Amma yazıqlar olsun, çoq vaqıt, şimdi körem men, gece-kündüz balaçıqlar telefon içinde, aytam da, atta balaban insanlar bile. Böyle bir nasihat, no, tevsiyeler aytar edim, eñ esas, bahtlı olmaq içün faydalı oluñız, oqmuşlı oluñız ve özüñizni milletke. musulman büyük ümmetine de faydalı etmege kerekmiz. Maqsat qoymaq kerek buna. O da maqsat qoyıp ve oña irişmek, tırışmaq, o da bir özüni idare etmek, o pek müim bir şey. Meraqlı subet içün, tevsiyeler içün çoq sağ oluñız.